Riperini na ku mi amukela hi le ka Joan Soniwaka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla ni mi tiselaka swona emadyambyini ya siku ra namuntlha xidumbu xa mukheguri music video yi huma emadyambyini ya siku ra namuntlha hi twelve o'clock yi ta va yi ri available ku vanhu va nga kota ku stream-a. yona va ti stream-ela yona a ka G one Solly Makamu YouTube channel hi laha yi nga ta kumeka kona ntsena a ku na ti hard copy because van'wana lava kha va ni fowunela va ku se mi yi xavisa mali muni ya kumeka a ka YouTube ntsena so reason ya ku hi humesa hi ti. hi ti one ta July i mhaka ya ku hi lava ku yi vheta yi yi sungula na n'hweti ku ya emahlweni ni khensa vanhu lava va va ku va kha va ni pfuna ku promote-a music wa mina more especially yona music video liya ya xidumbu xa mukhegula ku nga va hi ku va va va va kha va sola ku nga va hi ku va va kha va vulavula swa positive but as long as mi kha mi vulavula hi yona swi va kha swi ni khoma kahle ngopfu mina because swi va kha swi ni promote na loko mi kha mi sola swi ni promote indirectly so naswona na swi na swi amukela swinene so i swa xiyimo xa le henhla so. a ni nge tshiki ku endla swilo swa mina hi mhaka ya ku ku na lava va twa ku nga ku a ni fanekele ni nga swi endli ne hi mhaka ya ku kusukela loko ni ta va ni sungurile ku endla swilo leswi swa. swa entertainment ni ve na ti challenges ta ku tala ngopfu ta ku pima ku se ni na experience ya ku swi tiva ku vanhu swilo swin'wanyana a vo swi vula hi mhaka ya ku vo ku rhandza vo ku pfuna mara va swi vula hi mhaka ya ku va va va kha va twa ku vava va endlela ku u swi tshika ni khensa swinene a ka va ka swa funerals ku va hi tirhisane kahle na loko ku kha ku. ku kha ku xutiwa a ku na la ni nga vona va ni jaha a ku na la ni nga vona va nga ni tirhisi kahle a swi ri swa xiyimo xa le henhla that's why ni ku vanhu vo tala va ri ku naveleni ku u nga ka ku ngo va na nkosi ku swa yi kota ku ya yi ya yi ya va tirhela so yi khensile swinene loko ku ri ku mi tirhisa lexiyana enkosini vanhu va nga tikuma va mi endlele na na party endzhaku ka nkosi ya ku mi celebrate matirhelo ma n'wina lamanene ma va ma ri ma xiyimo xa le henhla ngopfu se hi khensile swinene swa funerals loko music video liya u kha u tlanga ku na van'wanyana va nga khoma ti-video ti ti-video camera ti kulukumba swinene. va mbale na uniform i va ka bovoza ne va ka bovoza a hi lo va hayara a hi nga va hayarile ku va ta va ta xuta a hi va hayarile ku va ta va ta act hi tikhamera ta vona va ti nyike nkarhi va ta va ri team va ta na ti drone va ta na everything ti video ta vona tikhamera ta ku xuta swinepe so a swi ri swa xiyimo xa le henhla swinene na khensa mi hi sasekisele music video wa hina and then un'wana lava ku nkhensa i. i Markman Mathebula hi vona va hi offer-tent na switulu na ti V_I_P toilet so ha khensa swinene Mathebula hi swa xiyimo xa le henhla leswi mi nga hi endlela swona a swi sasekile swinene ku na van'wanyana a ni swi tivi ku a ni nkarhi wun'wani mi ni titwa ni ri normal so ni ni ni gcina ni titwa ku. ingaku ni tlharihile loko se ni twa swilo leswi vanhu van'wanyana va swi vulaka hi swona swi ni pfunaka ku like demand i phunta ku fika laha ma vo swa ku fana na leswiya swa ku munhu a vona clip ya thirty seconds ni kha ni yimbelela ka YouTube . eh, eh, or ka facebook or ka tiktok a ku mhani twa ngo ku ka actiwa risimu ra koka swi ko yimbeleliwa so a kha swi vona ku i vona na lava nga va nga behind camera laha va va va nga ku ni shuteni a swi n'wi teli ku i i camera ya behind the scene ni yi nga teka leswi like munhu i va a ri mbara ku fika kwalano swa swa swa hlamarisa nyana swin'wanyana un'wanyana i ri why a hi xini ku ku post un'wana u lava ku ri ku ve ri risimu ra xidyoho xa mukhegula swi ri swi va swi ri obvious ku a nga ri tivi risimu rero loko u ri ku risimu wa ri tiva i mbala so a ri dyi mara ti mistake ti kona a ka xidumbu xa mukhegula leti hi ngo lo ti endla i i i intentionally hi kha hi endlela ku ku promote-a ma business lama ma ri kona so letiya hi nge ti hlayi i ti-mistake mara leswiya swa ku munhu a ku mhani ku ka actiwa mhani ku ni ta vona mavunwa van'wani va ku ku phefumuwa ti-rituals ku ku sacrifice-iwa i swi swa ku devil worship why ku mbariwe swa ntima ku ri na bokisi mara loko a hi lo act-a hi ri girawundini ku ri ku kha ku catiwa ivi hi fika hi xuta laha mucatwini munhu a tlhantlha ku nkosi wa kwini emucatwini hi zamile ku vitana va va va va va ti-burial society va ta hi pfuna ku endla nkosi munhu i ri why ku ri na bokisi. so swa swa hlamarisa mara anyway hi khensa lava swi twisisaka ku ri ku actor van'wanyana va ku se ene hi la ta vona munhu a kha a nghena ndzeni ka bokisi kwalano a hi la ta kombiwa bokisi ntsena mo twa ingaku ku nghene le ka bokisi swi na yini. like phela ri va ri rintshwa hi yo fika hi pfupfula sirha ra munhu hi humesa ntsumbu ivi hi teka bokisi ri va ri rintshwa a ku se tshama ku nghena munhu wo fa so mo twa nga ku loko munhu o nghenile eka bokisi ku nga endleka yini loko mu ku ene hi la ta ku munhu a nghenile kwala ndzeni as if loko o nghena ku ta humelela swin'wana so a ni tivi ku mo twa nga ku ta humelela yini. so xidumbu xa mukhegolo music video um ya huma hi vusiku byebyi ti one ta July ku ta ku ri Monday twelve o'clock navusiku yi ta va yi kha yi huma um i madyambu ma namuntlha kahle kahle so ni kombela mi yi seketela na experience leyi ni nga na yona na ti-subscribers leti ni nga na tona um. na mali leyi ni nga tshama ni yi endla ya ku tala swinene hi YouTube a ndzi tshama ni va na video yi yi va na million wa ti-viewers I think video ya mina leyi nga voniwa ngopfu i mask ya boha mara a yi fikangi million hi ti-viewers so. hi leyi chance ya ku hi reach million hi n'hweti ya ya music video wa wa xitori xa mukhegula ni tshemba ku a swi nge ofend munhu ku va ni yi humesa hi date leyi ni chekini a ka social media ni kuma ku a ku na munhu a rhilizaka swilo swa yena hi ti one ta July so a ni against munhu i date leyi ni ngo lo ti chuzela yona ni ri nexe. hi ku a ni nga lavi leswa swa ku swi endla u nga ku no la ta disturb swilo swa vanhu ma vo that's why ni ti chuzele date ya mina ni ri nexe strike xa magwala i music i music video lowu nga ta landzela endzhaku ka luwa. wa xidumbu xa mukhegula so a endzhaku ka strike xa magwala ni ta mi tivisa ku ro hetelela leri nga ta huma before ku huma album ya lembe leriwani ku ta va ku ri rihi album yi sunguriwile ku record i khale nyana ni sungula hi hi ti eighteen ta ta June ku record ti-album ta mina malembe hinkwawo na swi post-a na le ka social media swi kona a ko va leswiya swa ku no swi vulavula njhe na vula ku se ni tlhela la studio so ni tlhelelini la studio tinsimu ti kona tin'wani ta handle ti half half just ku ni twa ku ma pfumela ku nghena marito na but tinsimu ta full ti nga ko fikela sweswi tinharhu Hustler ya Gova. i rin'wana ra tinsimu leti nga kona vito ra manyangatsi i i rin'wana ra tinsimu leti nga kona na tin'wana na tin'wana leti mi nga ta ti vona loko se ku ya huma cover lembe leri a ni nge endli leswiya swo ni rhanga ni ti longoloxa before ku huma cover hi le ka Johnson hi mhaka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla.